Бүген пирамида күңел ачу үзәгендә, чөнки нәкъ бүген, ягъни 27 май көнне монда ТМТВ премияләрен тапшыру тантанасы уза. Киттек әйдә.

Сиңа килешә ул.
Рәхмәт. Беренчедән төп эшем э, гадәттән тыш хәлләр министрлыгының вәкиле буларак мин э, коткару һәм эзләү отрядында эшлим. Ә икенчедән э, минем уйлавымча монда мондый формада, мондый мондый киенештә беркем килгәне булмады. Сезгә минем белән тынычрак булыр дип уйлап торам. Әлбәттә, синең киңәшең җәрәхәтләнмә. Бу инде хәмин баш мимәссеңдә. Ә мин шуннан да җәрәхәтләнмәячәкмен, Алла бирсә инде, әйме? Ә безнең менә татар эстрадасында полиция вәкиле бармы? Полицияне тәкъдим итүчеләр. Белмим, булса да алар сиңа әйтмәсләрдер бу хакта. Минем
Безнең, гомумән, Барс Медиа оештырган чараларда сәхнә артында булганы юк. Менә сәхнә арты ул менә мондыйрак менә рәвештә. Менә карагыз әле. Килегез әле монда. Кил. Кил, кил. Менә карагыз. Менә ул. Ә монда инде менә экраннар артында ул алды инде, әйме? Менә сәхнә шунда менә. Игорь! Әйме?
Исәнмесез, Роман. Яратасызмы? Игорь дигәч.
Мені беләсеңме институттан ничек дип әйтәләр? Ничек? Крашеннарда бит Егор, Җәгүр дип әйтәләр. Игорьнеке Игорьнеке юк, Игорь була. Шуңа күрә миңа Җәгүр дип әйтәләр. Җәгүр.
Отчеством Валерьевич. Валер Бәдри була. Җәгүр Бәдрич дип әйтәләр. Җәгүр Бәдриш?
Бу ни кебек ял әйтелде? Җагир мастер кебек. Звучит, звучит, имя? Җәгүр Бәдриш.
Монда килгәндә күрдек бит инде, әйме? Син эт белән, Кемаль белән, әйме? Әйе. Ләкин сиңа караганда алдарак Дилә дә эт белән килгән иде. Ә, мин белмим. Ә, белмидегез менә? Юк, юк.
Килешмәгән инде, әйме, димәк. Килешмәгән инде, мин этем белән йөрергә яратам, и башыма типкән и шул инде. Красный дорожкадан барсам, Әйе. Юк, чөнки без артыннан күзәтәбез, юк, чыннан да Кимальне яратасың сен, хәтта не. Яратам әлбәттә.
Харамалар да төзеп куйгансың анда вольер кебегрәк бит инде, әйме? Бу харама түгел ул э, овчарка этләре шундый условиядә яшәргә тиеш ул китап буенча. Юк, юк, килешәм, юк, чыннан да барыбер яратасың дигән сүз. Кемдер бит әнә бәләкәй генә оя төзи дә куя да шуның белән вәссәлам. Әйе, чылбырга эләктерә дә, Әйе. шуңа эт усаллана. Эт, эт ул Менә, иркенлектә булырга тиеш. тыңлагыз, тәҗрибәле собаковедлар. Рәхмәт. Ассаламу алейкум. Мунча, мунча төзелешләр ничегрәк соң? Мин синең артыңнан күзәтәм же, брат. Без инде әлхәмдулилла мунчаны инде 5 нче ел төзибез. Башта, башта фундаментын ясадык, икенче елны стеналарын күтәрдек аны. Әкрен, әкрен, әкрен һәм инде менә хәзер ниһаять менә бу киләсе атнада чәршәмбе көнне безнең соңгы элемент шторларны эләләр дә. Шуның белән шул Открытие ясыйбыз. Әйе. Открытие ясыйбыз. Ярый, менә. Нинди җыр бүген башкарасыз сез? Әни турында.
Әни турында. Әйе. Менә гомумән инде әниләр турында җырлар алар шундый теге күбесе моңсу, ә безнең ул шундый позитив, рәхәт. Әйе, әйе, әйе. Менә син ясап биргән чәйләре дә ул особенно тәмле дигән тиешле сүзләр дә бар инде. Менә шундый матур җыр, шуны бүген барлык әниләргә багышлыйбыз һәм бүгенге э, менә премия алабыз бит инде, алла теләсә, Алла наша, әйе, наша премияне без барлык әниләргә багышлыйбыз. Иншалла, иншалла. Әтине яратасыңмы? Әни турында җыр әтисен ярата заты. Ярый. Төшерәсеңме? Ә? Төшерәсеңме? Монда Җыелган залларыгызны беркем дә белми, инде мин хәтерлим. Данир, Данир дөрес сорау бирә. е. Ничек соң ул кире әйләнеп кайтулар? Кире әйләнеп кайту ул үз вакытында Ә, җыелып бетмәгән кыюлык. Әйе. Менә бүгенге көнгә җыелып бетте дә инде. Хә, эчтән прям урысча әйтмешли распирает. Шуңа күрә инде кайтырга булдык. Кулак ясаткан әйме? Да, Колак, үзләр- кулак, кулак, колагымды ясаткан, әйе. Кә- Коллега.
Кәл- Да, дөресен дә карап әйтә, әйе. Ну, у тебя этот, тебя тоже нормально. Не, минеке әле этот, Братья по христианская, да. Выс- выс- Ну, син бит үзең дә көрәшче бит.
Ну юк, аны кымнаха көрәш итте. Чеченнар сынган көрәшләр. Әйе, ММАшник, ММАш. Дип ул бит э, андый көрәштә катнашмады.
Карап торам теге Альберт Чиктер менә 100 кергән мәйдан, кашын кырганмы соң? Нәрсә эшләгән? Яшәреп киткән, яшәреп киткән да. Шибәрләнгән.
Шуны әйтмәкче иде ул. Рәхмәт. Ул бит читтән генә көнләшеп йөреп, э, карап йөри. Бу миннән дә яшәреп киткән. Нәрсә эшләткән микән дип. Майбулат, бер ике сүз. Сразу.
Бер ике сүз бирүче. Ага, молодец. Бу минеке. Ана әйтерсең, прелесть. Моя прелесть. Син мунча яратасың?
Кемдә? Мунча, мунча яратасың? Угу. Ә син?
Мин вообще мунча яратам. Капитально. Мунчаларга йөрисең? Мунчага йөрим. Душамисың? Йо, каждая среда. Деревенькага. Кстати, без анда күрешкәннәр. Реклама ясадык.
Син, ә, менә бүгенге артистлар арасында име? Син иң әзерләнеп килгәне. Ник?
Ну, без бит залга кереп карадык. Күбәләкләрне син тараттыңмы? Юк, честно, мин түгел. Син түгел мени? Минем эшем түгел ул.
Ну, бу бит инде Мин әз- бу бит инде әзерлек дигән сүз бит инде. Инде мин артистлар күрә алмый, шуның өчен нишләргә белмим үзем. Ничә балай, ничә балай дисең? Ну, монда ха беренче ике номерны уже кара, миңа карап утырачаклар, концертны карамаячаклар. Ничә балай дисең? Потому что, во-первых, андагы матурлык, Әйе.
беренчедән икенчедән күбәлек. Бердән бер генә борчылу бар. Әй, нинди? Вдруг минем йөзгә куйты белән утырачак. Әйттем ич, әзерләнеп килде. Менә бу күбәләкләр.

Пешекче образында үттем киттем. Чөнки мин 10 ел дәвамында ТНТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруын алып бардым. 10 ел булды быел. Юбилейный сезон булды быел. Ә, бу нитик бар теге нәрсә, э, нәрсә?
Отсылка. Султама. Бәлеш.
Әйе, бәлеш, чын татар. Син үзең- үзең әзерләдең аны? Ну, үзем заказ бирдем мин.
Булат.
Әу. Сирин, сирин ашыр, ничек менә синең кебек шуның шун һәрвакыттагыча яшь булып Йөрергә була соң ул менә синең кебегә. Ничек шулай соң ул? Әле пластический бер нәрсә ясатмадым әле әлегә. Бөтен әшәке начар әйберләрне эченнән чыгарып атасың да, син шуны каласың, менә аңладыңмы? Менә күңелең нормальный, чиста булса, көнләшмәсәң, кешегә кызыкмасаң, гайбәт сөйләмәсәң, менә нормальный кеше булсаң, чыраең да нормальный була.
Рәхмәт, брат. Тәҗрибәле абзыкайлардан. Әйе, әйе. Идеаль кеше булмый, но әйбәт булып була, әйбәт булып була гына, әйбәт. Буламы?
Була.
Менә бу җегет безнең концертыбызны алып барган иң беренче. Концертны түгел. Студент әле бер. Икенчеме, өченчеме курсмы? Миңа бер җегет кирәкме итте менә концерт алып барган ятып. Напарник инде. Хәзер син аны Менә бер шәкерт әйдәк вот туда-сюда дип. Вакыт тау уже миңа өйрәтә башлаган именно.